a drymiau Charles Britton. Charlie Britton. Wel, mab i siopwr o Treganna Caerdydd oedd Charlie, i gefndir yn wahanol i ran fwyaf ohono ni felly. Ac um, Ysgol Rhydfelen, lle ymunodd o â'i grŵp cynta. Wrth gwrs yn benna dwi'n meddwl i'r rhan fwya o bobl, drymer Edward Heitch oedd o, oedd o'n un o'r grŵp arbennig 'na nath drawsnewid yy byd roc Cymraeg a dangos bod grŵp Cymraeg yn gallu bod yn boblogaidd iawn ac yn ac yn ddeniadol i i i genhedlaeth o, o, o bobl ifanc. Oedden i'n ferch ysgol ar y pryd, ond y grwpiau o'n ni yn gwrando onyn nhw oedd pethau fel Led Sepp, John Bonham 'de, ac yn sydyn iawn mi ddoth Charlie Britton ar y sîn, ac oedden ni'n meddwl 'ma hwn drymio mewn band Cymraeg', ac o'n i'n gwirioni onyn nhw gan bo' fi'n byw yn y Bala ar y pryd. O'n i'n gallu mynd i Gorwen yn hawdd iawn, iawn. Pam ti 'di dod 'ma? I weld y grŵp gorau yn Cymru. Gwell na Led Zeppelin a phawb yn y byd. Pan naru ni ddechre Edward Edge yn 73 dwi'n me'wl, bron i hanner canrif yn ôl wan, nathon ni glicio o'r cychwyn a o'dd yr chemistry, os mae dyna'r gair, yn gweithio'n wych. Roedden ni gyd yn cael amser da, lot o hwyl, a mwynhau perfformio a mwynhau recordio, felly ynde. Yn y grŵp? O, Charlie. O, dwi'n meddwl lot. Fi sy tu ôl y grŵp 'ma i gyd. Fi dechreuodd e. Fe syldaws Charlie gynta pan oedd yn grŵp i Hergest yn recordo'i record gynta. A fe fynnon ni fel grŵp bod ni bod ni'n cael bobl o'n ni'n nabod. A Charlie oedd y drwmwr. A dyna tro cynta, fi'n credu, iddo fe recordo ei sain. Ac ers hynny, wrth gwrs, ath e mlaen i recordio gyda canodd o bobl. Clywed ddoe bod o wedi bod yn perfformio efo dros gant o artistiaid yn stiwdio sain yn unig, yn amlwg oedd o'n ddrymiwr oedd pobl yn falch iawn o Gyd chwarae efo fo ynde. Mae wedi bod yn allweddol i'r byd roc Cymraeg. Fel aelod o sawl band, oedd yn aelod o Man Dinne ers 1988, fel hyfforddwr drymie i sawl to o drymwyr ifainc yng Nghanarfon yn Ysgol William Mathias, ac wrth gwrs fel dyluniwr. Mi roedd o'n bwysig i Sain ac i Fflach ac i sawl label annibynnol yn ddyluniwr da, cydwybodol, dibynadwy. Pan o'n i'n gyfarwyddwr artistig yn Canolfan Gerdd William Mathias, oeddwn i 'di gobeithio fysa fo'n dod fel tiwtor, a mi ddoth. Ac oedd y plant yn gwirioni arno fo, achos oedd o mor garedig hefo nhw, ond oedd o'n ysbrydoli nhw, ti'n gwybod, yr un pryd, ynde. Oedd e'n anodd, a mae'r gair 'na cael ei or-ddefnyddio, ond oedd e. Oedd e'n cael maddeuant am bob dim. Fydde fe wastod yn hwyr, fydde fe wastod yn mynd ar goll, A fydde fe'n wsnog ag ydw i. Ond na ddireidyn perthyn i i Charlie. Charlie Bitten typical stopper ole ryw fenyw flat tyre a mae gweu o what's the treble yy I've got flat tyre. You're all right it's only flat on the bottom. Bydd Charlie'n ca'l ei gofio fel cerddor. amrywiol, dawnus, hyblyg, ond bydd o'n cael ei gofio hefyd fel y dyn annwyl tu hwnt, yn llawn hiwmor yym ac yn llawn artistri. Cofiodd yn annwyl iawn fel ffrind, wrth gwrs, cyfaill agos a yym golled ofnadwy ar ei ôl o a jyst dyddiau da yym dros y blynyddoedd a'r lwyfan mewn stiwdio ac yy Dros gwpl o beints hefyd de, wedyn oedden ni ga'l dipyn o hwyl. Byddwn i'n ei gofio fe fel dyn annwyl, direidus ac yy digon o hwyl ond hefyd yy yr oedd yna ddyfnder yno.